Бүгүн Кулаковскайдар балаҕаннарыгар уот саҕаллан Алексей Алексеевич Кулаковскай төрөөбүтэ сүүс сөрдөн бес сылын көрсө Өксөкүүлээх сардаҥата диэн сылын ахсын тэриллэр тэрээһин далаһатын урдулар. Ураты күнү Тааттаттан биир идэлээхтэрим сырдаталлар. Таатта литература уонна ойуулуур-дьүһүннүүр искусство музейыгар Кулаковскайдар балаҕаннарыгар көмүлүөк оһоҕот тулунна. Алгыс тылынан айхаламмыт уоту Өксөкүлээх Өлөксөй сиэнэ Рива Рясовна Кулаковская тымтыгынан ылан мустубут дьон чүмэчилэрин уматта. Мантан ыла сыл ахсын кулун тутар 16 күнүгэр Өксөкүлээх сардаҥатын уматан өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн араас тэрээһиннэр ыытыллыахтара диэн үөрүүлээх сонуну иһитиннэрдилэр. Ити наһаа үчүгэй. Үйэ хас соқырымны бұғыға Михаил Юрьевичке кырдык наһаа үчүгэй тугу киллерде. Этиини киллерде. Оны ыччаттар Философтар ол салҕаан бара туруохтара, докса дириҥник үөрэтиэхтэрэ. Өксүгүлээх сардаҥата Саха Республикатын бастыга президенэ Михаил Ефимович Николаев ситимин оскуолаларыгар бэрилиннэ. Онон биһи бу сардаҥаны улууспутугар баар оскуолаларга тарҕатыахтаахпыт. Саха омук сайдыытыгар олоҕун анаабыт, дьолун-соргутун туһугар туруулаһан үлэлээбит улуу киһибит Өксөкүлээх Өлөксөй сүдү аатыгар сүгүрүйэн улуус салалтата общественноһа, кэлбит ыалдьыттар уонна оҕолор мэҥэ өйдөбүнньүккэ сибэкки дьөрбөтүн уурдулар, уруй-айхал тылларын эттилэр. Саха киһитэ сахатынан киэн туттарыгар, кини бэйэтин омугун ытыгылыырыгар уонна омугун туһунан инникитин туһунан толкуйдууругар аан бастаан Өксөкүлээҕи ааҕыахтаах. Ону биллэн турар, Өксөкүлээҕи бүтүннүү ылан ол интеллигенцияҕа суругун айымньыларын барытын аҥаар кырыытыттан ааҕан кэбиһэр табыллыбат. Өксөкүлээх киһини кытта олоҕун тухары тэҥҥэ аргыстаһыахтаах. Ол туһунан мин ыччаттар, оҕолор умнубаттарыгар баҕарыам этэ. Дьоро-бэлиэ күҥҥэ биир дойдулаахтара Ытык Күөлгэ өрөгөйдөөх үбүлүөй сылын кэккэлэһэ туран ойуулаан көрдөрдүлэр, Кэнчээри ыччатыгар анаабыт кэс тылын дорҕоонноохтук эттилэр. Парасковья Татаринова Вера Матвеева Степан Атастыров Саха телевидениете Таатта. Саха сиригэр быйыл бары билэрбит курдук ураты сыл, ол курдук Саха автономная республиката төрүттэммитэ үйэ буолар. Ону сэргэ автономияны уһансыбыт улуу дьоммутуттан биирдэстэрэ Исидор Барахов, Степан Аржаков уонна Степан Гоголев курдук политическай деятеллэр уһуйан-такайан таарбыт Алексей Алексеевич Кулаковскай, Өксөкүлээх Алексей быйыл төрөөбүтэ сүүс төрдөн бес сылын көрсөбүт. Улуу байбытыгар сүгүрүйэн, бүгүн памятнигин анныгар биллэр-көстөр бас көс дьоммут мустан сибекки дьөрбөтүн урдулар. Тааттыл уһун түмсүүтэ көҕүлээһининэн Дьокуускайга Өксөкүлээх Алексей пааматнигар сибекки ууран чулуу киһи олоҕун, оҥорбут үтүөтүн өҥөтүн ахтан-санаан ыллыбыт. Манна ыраахтан чугастан ыҥырыылаах ыалдьыттар кэллилэр. Кулаковскайдар халыҥ аймах муһуннулар. Алексей Елисеевич пааматнига Саха сирин историятын кэрэһэтэ, бүтүн норуот сүгүрүйүүтүн бэлиэтэ. Манна даҕатан санаттахха Өксөкөлөөх Өлөксөй пааматнига бу доҕордоһуу болуоссатыгар икки тыһынча икки сыллаахха турбута. Бу пааматник оҥорооччуна народнай худуоһунньук Афанасий Романов буолар. Үөрүүлээх тэрээһиҥҥэ Өксөкүлээх сиэнэ Раиса Реасовна Кулаковская кэлэн иһэтэ бүтүн норуокка түскө сүбэтин, томторго соргутун быһаарда. Өксөкүлээх Алексей норуотта доҕордоһууларыгар улаханнык баҕарара. Оны ол туһунан Россияны кытта биир буолуу политикатын Амастан Метросову киһи кини тугун вератын итэҕэлин итэҕэйиэххэ, кини эрейнэрэй гыныахха, кини дьолун дьол гыныахха, диэн маннык улахан улуу омук быттыгар хонноҕор састаппытына сахалар үйэбит уһуоҕа диэн. Кырдьыга да оннук буоларын бүгүн Преображенскай соборга эмиэ эттилэр. Саха сирин олохтоохторугар православие киирэн олохсуйбута түөрт үйэ буолла. Онно Өксөкүлээх Өлөксөй төрүүрүгэр бэйэтэ сүрэхтэнэн, итэҕэли ылынан олоҕун олорон ааспыта.

Кылгас сулууспа кэмигэр блогер, бастакы президент Михаил Николаев көмөлөһөөччүтэ Николай Барамыгын сырытта. Кини өтөрүнэн чулуу киһит сүүс түөртэн биэс сылыгар Михаил Ефимович Өксөкүлээх Сардаҥата диэн чүмэчи уматыытын көҕүлээбит. Академиятын бүтүннэр бу чүмэчи умайар. Онно биһиги эмиэ кыттыһаммыт бу оту ырыммыт эмиэ ахтыбыт. Бу чүмэчи Уматыыта ити уонна республикаҕа барытыгар киэҥник тарҕаммыт мероприятие быһыытынан, сиэр-туом быһыытынан ити бастаан. Михаил Николаев Сэбиэскэй Союзканы историябыт саҥа страницата арылларыгар Саха сирин епархията хат сөргүтүллэригэр көмөтө улахан этэ. Якутскаваны Вилюйская епархия диэн тэриллэн сүҥкэн уларыйыы буолбута. Көнөтүн эттэхэ Өксөкүлээх Өлөксөй философскай көрүүтүн олоххо чиҥник киллэрбитэ. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Саха телевидениетэ, Дьокуускай.